איינע פון די יסודות אין אמונה איז פאר א מענטש האבן ביטול פארן אייבערשטן. איינע פון די שטערקסטע זאכן פון האבן ביטול פארן אייבערשטן איז א מענטש זאל איינזען אז עס איז נישט דא אזא זאך ווי כוחם ועוצם בידי. כוחם ועוצם בידי מיינט אז איך האב א כוח צו מאכן עפעס. די טבע פון א מענטש איז אז א מענטש ארבעט און ער האט געטון עפעס, ער האט געמאכט עפעס, וויל ער פילן ביי זיך, קוק איך האב געארבעט, דאס איז מיין כח, כוחם ועוצם בידי, איך האב דאס געמאכט. און אונזער עבודה איז איינצוזען אז ס'איז נישטא אזאך ווי כוחם ועוצם בידי, אלעס איז פונעם אייבערשטן. סאו מען וואלט פארציילן א מעשה וואס איך האב געהאט א עקספיריענס. שטיק צייט צוריק האב איך געמאכט עפעס א מין דיש, איך האב געקאכט א דיש, און סתם אזוי ברוך השם איך קען גוט קאכן, אבער די מאכל, ס'איז געווען די ערשטע מאל אין מיין לעבן איך האב געמאכט אזא זאך, און דאס איז געווען ווי מען זאגט נעקסט לעוועל,

טא לכאורה וואס איז פשט? משא כ למעשה איך האב עס געקאכט, איך האב צוזאמגעשטעלט די אינגרידיענטס, איך האב דאס געמאכט. אבער כ'האב מיך דערמאנט פון די מעשה פון רב אשר און מנשה המלך. די גמרא אין סנהדרין ברענגט א מעשה אז רב אשר האט געוואלט בארעדן מנשה המלך און ער האט אנגעגרייט אז פאר זיין תלמידים זאגן אז מארגן גייט מען געבן א שיעור אקעגן מנשה המלך, מנשה המלך איז געווען א אייניקל פון דוד המלך און ער איז געווען א גרויסע עובד עבודה זרה, און מנשה און רב אשר האט געוואלט בארעדן מנשה המלך איז מנשה המלך איז געקומען צו אים אין חלום יענע נאכט, און ער האט אים געפרעגט, ווייסטו דען הלכות בציאות הפת, וויאזוי מען שניידט אויף א חלה? האט רבי אשר אים געענטפערט, ניין, איך ווייס נישט. סאו האט מנשה המלך אים געפרעגט, אז דו קענסט נישט די הלכות פון מציאות הפת, און דו ווילסט מיך בארעדן? סאו האט רבי אשר אים געפרעגט, לאמיך הערן, סאו ווי שניידט מען אויף א חלה? האט ער אים געזאגט, ווי ס'איז די בעסטע אויסגעבאקן. סאו האט אים ר' אשת געפרעגט, אויב דו קענסט אזוי גוט לערנען, איז וואלסטו געדינט אזויפיל עבודה זרה? האט אים מנשה המלך געענטפערט, ווען די תאווה פון עבודה זרה וואלט ווען געווען אין דיין צייטן, וואלסטו ווען אונטערגעהויבן דיין כאלאט, צו לויפן צו גיין דינען עבודה זרה. סאו אין אנדערע ווערטער, דו פארשטייסט נישט די תאווה פון עבודה זרה, ווייל מען האט עס מבטל געמאכט נאכן חורבן בית ראשון, איז מילא וועגן דעם קענסטו נישט פארשטיין אפילו א מענטש איז געווען אזא גאון און ער קען זיין

ווען מען הייבט אן דורכטראכטן וויפיל ארבעט איז אריינגעגאנגען צו אנקומען צו זיך זעצן עסן די חלה אין אמאליגע צייטן, היינט ארבעט עס אנדערש באט ס'איז ווערי סימילער, ס'איז כמעט די זעלבע מהלך, א מענטש האט געדארפט גיין. און פלאנצן זיין פעלד, דאס אליינס איז עבודת הפרך. נאכן פלאנצן האט ער געדארפט זיכער מאכן די גאנצע צייט אז עס רעגנט גענוג, אז נישט וואלט מען געדארפט צוגיסן וואסער. פיינעלי די טביעה איז געוואקסן, האט מען געדארפט גיין און שניידן די טביעה, נאך עבודה. נאכן שניידן די טביעה האט מען עס געדארפט גיין דרעשן, נאכן דרעשן האט מען עס געדארפט ווינדשאוולען, אויב כ'געדענק ס'הייסט ווינדשאוולען, וואס מען פלעגט אמאל צוטיילן די תביעה פון די קערלעך, נאכדעם האט מען זיך געדארפט גיין זייען, געדארפט צומאלן, און נאכן צומאלן פארן איז דא מעהל, האט מען געקענט צוזאמשטעלן די גאנצע אינגרידיענטס און מאכן א חלה דערפון, יעצט די אנדערע אינגרידיענטס. איז אויך געווען עבודה, צו ס'איז געווען אייער, צו די וואסער, האט מען געדארפט ברענגען וואסער פון די טייך, צו וואס ס'זאל נאר זיין, צו די אויל, האט מען געדארפט דרוקן די אויל, וואס ס'זאל נאר זיין, ס'איז געווארן אריינגעלייגט אסאך כוחות אין א מענטש ביז ער איז אנגעקומען צו מאכן די טייג, יעצט נאך מ'האט געמאכט די טייג, האט מען געדארפט באקן די חלה. איז אמאליג אויווענעס האבן נישט געארבעט ווי היינט, היינט דרוקט מען אפאר באטענס און ס'שטעלט זיך אן עקזעקטלי די טעמפעטשור און ס'באקט זיך א מחי', אמאל איז דאס נישט געווען, אמאל האט מען געדארפט שטיין און בעלענסן די האלץ מיט די קוילן ס'זאל זיין א פונקטליכע טעמפעטשור, ס'איז געווארן צו הייס האט מען געדארפט קעלטער מאכן, ס'איז געווארן צו קאלט האט מען געדארפט צולייגן האלץ צו קוילן, וואס ס'זאל נישט זיין, ס'איז געווען עבודה.

ווייל דען דארף מען גיין שניידן די חלה אויף די מאוסט אויסגעבאקענע פלאץ, ווייל דארט פילט מען די מערסטע, דארט איז די קרוין פון די עבודה ווי אזוי מען פילט אז קוק די חלק דא האב איך געארבעט, מיין ארבעט ליגט אין דעם, גייט מען שניידט אויף די חלה, מען מאכט די ברכה דארט, וואס הייסט מען מאכט די ברכה, מען זאגט המוציא לוי ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, אז דו האסט ארויסגעצויגן די ברויט פון די ערד, ס'איז נישט מיין ארבעט, דו די אייבערשטער, דו האסט עס ארויסגעצויגן. איז וועגן דעם דארף מען מאכן די ברכה דארט וואו ס'איז די מערסטע אויסגעבאקן, כדי א מענטש זאל אויסרייסן די גאנצע אנוכי פון זיך, און זאל איינזען ס'איז נישט דא אזאך ווי כוחו ועוצם בידו. די איינציגסטע זאך וואס איז נאר דא, די בחירה זיך איין צו האבן די איינרעדעניש אז איך האב עס געטון. סאו דאס איז פשט פון די מימרא וואס מנשה המלך האט געזאגט פאר רב אשר אין די חלום, סאו האט ער אים געוואלט פרעגן, דו ווילסט מיך בארעדן, דו ווילסט זאגן אז איך בין געווען א עובד עבודה זרה, און דו האסט נישט אין דיך די אמת'ע ביטול, ווייל דו קענסט נישט די הלכה פון מציאת הפת. וועגן דעם האט ער גערעדט וועגן די איידיע פון מציאת הפת. סאו איך האב מיך דערמאנט פון די מעשה, און וועגן דעם האב איך געפילט די זעלבע זאך, איך האב נישט געמאכט די דיש, דער שעף האט עס געמאכט, די איינציגסטע זאך וואס איך האב איז די איינרעדעניש זיך איינצורעדן אז איך האב עס געמאכט, און דאס איז די עבודה וואס יעדע איד האט, איז איינצוזען אז עס איז נישט דא אזאך ווי קוכן ועוצם בידי, אונז טוען נישט גארנישט אונז האבן נאר איין זאך, אונז האבן די בחירה זיך איינצורעדן אז אונז האבן געטון עפעס, אבער נעם עס אריין אלעס קומט פונעם אייבערשטן, און דאס איז פשט פון האבן ביטול פארן אייבערשטן, האבן ביטול פארן אייבערשטן צו איינזען אז אלעס איז די אייבערשטער און ס'איז נישט מיך, ס'איז יעצט עשרת ימי תשובה, און ביידע ראש השנה יום כיפור איז דא די תפילה ביי מוסף פון החילו לקייל,

האסט אמאל אריינגעטראכט אין די ווערטער? א גאנץ יאר פאר שמיני עשרה זאגט מען השם שפתי תפתח ופי יגיד אלו שיחו. וואס טייטש די ווערטער? באשעפער עפן אויף מיין מויל און מיין מויל וועט זאגן דיין לויב. וואס איז פשט פון דעם? ווייל א מענטש האט אין זיך, אין די מויל, בערך הונדערט מאסעלס. און אלע הונדערט מאסעלס דארפן קענען ארבעטן געהעריג כדי ער זאל קענען רעדן קלאר, און אויב חס ושלום עס איז דא איין מאסעל וואס פאנקשענט נישט נארמאל קען דער מענטש נישט קלאר רעדן, און חוץ דעם איז אויך דא די קול, די גאנצע סיסטעם, די וואלקעלס מיט, איך קען מיך נישט אויס פונקטליך מיט די גאנצע סיסטעם וויאזוי די קול קומט ארויס פון אינעווייניג, סאו אלעס דארף קענען ארבעטן כדי א מענטש זאל קענען רעדן. סאו פאר א מענטש גייט דאווענען שמונה עשרה א גאנץ יאר, טראכט ער אריין ביי זיך, איך קען נישט דאווענען פארן אייבערשטן נאר אויב די אייבערשטער גייט עפענען מיין מויל און מיך מאכן קענען רעדן, און עס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי איך קען נעמען די ווערטער און זאגן שירות ותשבחות, צו דאווענען צו בעטן פארן אייבערשטן. סאו דעם זאגט מען השם שפתי תפתח, עפען אויף מיין מויל, מאך מיין מויל קענען ארבעטן, ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג לפי יגדלו זכרו, אז איך זאל קענען זאגן דיין לוי'. וואס טייטש דאס? אז א מענטש זעהט איין אז איך קען נישט גארנישט, ניטאמאל דינען די אייבערשטער, ניטאמאל דאווענען צום אייבערשטן, זאגן לוי' פארן אייבערשטן קען איך נאר, טאמער די אייבערשטער לאזט מיך, און די אייבערשטער געבט מיך די יכולת צו טון. סאו קומט מען ראש השנה יום כיפור, און מען פאר מען זאגט השם זכור זיי תפדה כפי הגדתי לזכור, פאר מען הייבט אן די עיקר לאמיר זאגן ראש השנה זאגט מען ביי זכרון פאר מען הייבט אן מלכות זכרונות און שופרות הייבט מען אן אכיל אלקיל און יום כיפור פאר די עבודה איז הייבט מען אן צו זאגן א לענגערע זאך פון די גאנצע הכנעה וואס מען האט אז באשעפער איך קען נישט עפענען מיין מויל און די גאנצע תפילה פון אכיל אלקיל איך כאפ אן אויף די גאנצע זאך איז אלעס וואס מען זאגט פארן אייבערשטן, איך וויל דיך לויבן, איך וויל זאגן שירה פאר דיר, און איך קען נישט גארנישט, נאר טאמער דו העסט אריינלייגן די זיסקייט אין מיין מויל. ס'איז איינע פון די שענסטע תפילות פון ימים נוראים דאס, ווען א מענטש לאזט זיך אראפ פארן אייבערשטן און ער זאגט פארן אייבערשטן, איך קען נישט גארנישט, איך קען נישט גארנישט, ניטאמאל דיך דינען, ניטאמאל דיך דאנקן, נאר טון וואס דו געבסט מיר די כח. און דאס איז די ביטול וואס א מענטש דארף האבן פאר'ן אייבערשטן, איינצוזען אז איך קען נישט גארנישט. און די מער ביטול א מענטש האט פאר'ן אייבערשטן, די מער פרייליך ווערט ער, און די מער פילט ער ווי ער איז באליבט. ווייל אז איך קען נישט גארנישט, סאו וויאזוי האב איך די אלע זאכן וואס איך האב? ווייל די אייבערשטער האט מיר עס געגעבן. פארוואס האט ער מיר עס געגעבן? ער דארף מיר עס נישט געבן, ווייל ער האט מיך ליב. סאו קומט אויס יעדע מאל א מענטש האט עפעס, און ער זאגט שקויעך פארן אייבערשטן, פילט ער wow, באשעפער האט מיך ליב, וועגן דעם געבט ער מיר די אלע גוטע זאכן. האו לאקי עמ איי? האו פריוולידזשד עמ איי? סאו ס'קומט אויס ארבעט פונקט פארקערט, א מענטש מיינט אז איך וועל מיך באקרוינען אז איך בין א זאך און איך קען טון און איך קען מאכן, אזוי גיי איך פילן אז איך בין עפעס, אין די מינטיים איז עס פונקט פארקערט, ווייל א מענטש וואס דרייט זיך ארום און ער טראכט כחם ועוצם בידי איך האב געטון איך האב געמאכט, דאס טייטש ער טיילט זיך אפ פונעם אייבערשטן. אזא מענטש איז אנגעצויגען א גאנצע טאג ווייל ער ציטערט אז איינער גייט אים בא'גנב'ענען און ס'גייט פארלירען אלעס ווייל ער האט נישט קיין אמונה אין די אייבישטער און ער איז באליידיגט די גאנצע טאג ווייל ער האט נישט גענוג וואס ער האט וואס ער דארף ווייל אפילו ער האט אסאך די מער ער האט די מער וויל ער סאו קומט אז ער איז קיינמאל נישט צופרידען פון זיך און ער פילט נישט באליבט ווייל ער האט נישט קיין שייכות מיטן אייבישטען אבער די מענטש וואס האט ביטול פארן אייבערשטן און זאגט עס איז נישט דא אזאך ווי כוחם ועוצם בידי, דער מענטש לעבט מיט ליבשאפט, ער פילט די ליבשאפט פונעם אייבערשטן, אה שכוח באשעפער האסט מיר דאס געגעבן, שכוח באשעפער האסט מיר דאס געגעבן, ווייל אלעס קומט פון די אייבערשטער, און די אייבערשטער געבט מיר עס ווייל ער האט מיר ליב, סאו עס איז פונקט פארקערט. און איינע פון די זאכן וויאזוי א מענטש קען צוקומען צו איינזעהן ס'איז נישט דא אזאך ווי כוחם ועוצם בידי, ווייל א מענטש קען אריין טראכטן, איך מאך מיין הארץ קלאפן, איך מאך מיין הענט ארבעטן, וויפיל נערוועס, איך ווייס די נערוו סיסטעם, איך קען נישט פונקטליך די נעמען, מיט די אלע מאסעלס וויאזוי די אלעס דארף פאנקשענען כדי אז מיין פינגער זאל זיך קענען רוקן, די קליינע פינגער זאל געבן איין קליינע רוק וויפיל זאכן ס'גייט פאר אין די גוף. האב איך דאס געמאכט? איך האלט עס אן זאל איך האלטן איין לעבן? חס ושלום זאל א מענטש'ס הארץ נישט קלאפן פאר איין סעקונדע. ווער מאכט דיין הארץ קלאפן? ווער האט דיר געגעבן חיות? ווער האט דיר געגעבן דיין פינגערס, דיין הענט צו קענען טון וואס האסט געמאכט? ווער געט דיך דאס? ווער האלט דאס ביים לעבן? ווער האלט די גאנצע גוף, די פאנקשען פון די גוף, ווער מאכט עס פאנקשענען? אלעס איז די אייבערשטער, סאו וואס טוסטו? ממילא ווען א מענטש טראכט אריין זעט ער אליינס איין, עס איז נישט דא אזאך ווי כוחם ועוצם בידי. און ווען א מענטש האט ביטול פארן אייבערשטן פילט ער א מורא'דיגע אהבה, און אזוי קומט מען צו, צו תשובה טון מיין הוה. נאר וואס געשעהט איז, דו זעהסט סתם ווי די אייבערשטער געבט דיך אזויפיל גוטע זאכן, און דו הייבסט אן אריינטראכטן אין דעם, מילא קומט א מענטש פון זיך אליין איינצוזעהן, פארוואס בין איך אוועק געגאנגען פונעם אייבערשטן, און מילא לאט ער אפ די חטא, ער האט עזיבת החטא, וואס טייטש תשובה? תשובה טייטש מען האט עזיבת החטא און מען איז מקבל צו גיין ווייטער אויפן דרך פון אייבערשטן, סאו א מענטש וואס האט ליב די אייבערשטער, וואס טייטש ער לעבט מיט אהבת השם, זעהט איין ווי גוט די אייבערשטער איז, מילא אויב האט ער חס ושלום געזינדיגט, לאט ער אפ די חטא און ער גייט אויפן וועג פון תורה. איז מילא טוט ער תשובה, תשובה מאהבה. און די בעל שם טוב'ס עיקר דרך איז געווען צו האבן ביטול פארן אייבערשטן, א מענטש זאל איינזעהן אז אלעס איז די אייבערשטער.

איך האב גארנישט געטון, איך מאך נישט גארנישט, איך טוה נישט גארנישט, אלעס איז די אייבערשטער. און דורך דעם וועט מען צוקומען צו אהבה אמיתית, צו עכטע אהבה, צו אמת אהבה, צו אהבת השם. און מען וועט האבן א נאנטשאפט צום אייבערשטן, וועט מען דינען די אייבערשטער מתוך שמחה, מען וועט זיין סאך מער פרייליך מיט זיך, און סאך נענטער צום אייבערשטן. דער אייבערשטער טאקע העלפן און זיי מלא קענען צוקומען צו דעם איסור הכרה און ווערן נאנט צו אים, אז יעדער איינער זאל געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס ער דארף, בני חיי מזוני רוויחה, און אלע וואס דארפן שידוכים זאלן טרעפן שידוכים, און ס'זאל זיין א גוטע פרייליכע יאר, ויעש גואל צדק מהר א מעין ימיין.